Ka channel ah ka lo lawm leh vek cheu a, tun tum video ah chuanin daltui leh awlsam taka kan dan kan en ho leh dawn a ni. Tun tuma dal ka rawn kan dan tur hi a tui em em a, bawlhlo kan hman ho pawh hmuh han harsa leh hau tak kan hmang dawn lo va. Video hi a tawp thlengin min lo en sak kul a, in lo siam ve leh theuh dawn nia tuiin tih ve ngei ka ring. Dal hi zan khuain ka chih a, no khat leh a chan ve ka chih a, chuan alu pum hnih kan mamawh bawk dawn a, alu hi kan chhum ang, alu kan chhum chhung hianin bawlhlo kan mamawh tur te kha kan lo buatsaih dawn a ni. tih hian lo inchhum rih sel a, dal hi ka sawi tawh ang khanin zan khuah in ka cheh a tih hian a lo puam tha tawh a, a lo hnip tawh a, a tui fawm lo thei ang hian kan la chhuak ang a, chuan kan rawt dip ang. A dip thei angin kan rawt dawn nia, rawt pawh hi a har lo a har tawh lo va, a chhan chu dal kha a lo puam a, a lo hnip tawh a, grinder kan neih chuanin. a herhsawmna kan neih chuanin kan herhsawm thei bawk a ni. Kha kha chu keimahni neih rem chan ang ang khan kan ti thei a nih chu. A herhsawmna nei lo tan pawh khanin Rawsawm hi a harsa lo va, dal kha a lo puam a, a lo hnip tawh lutuk a. Ti hian a dang pawh kha kan rawsawm leh zel ang. Dal chu kan rawt sawm zo ta vek a, chuan bawlhlo dang kan mamawh tur te kan lo buatsaih ang. Purun var leh purun sen kan hmang dawn a, purun var hi bul khat kha ka kheh zo vek a, India purun var te ang chi kha a ni a, a rim an a duh a thetiang hi, chuan purun var hi kan rawt sawm ang. Ka run var chu kan rawt sawm zo ta a, ka rawt sawm hnu hianin fian te khat vel a ni, table spoon fian te khat vel. Ka run sen hi kan chan anga kan rawt ve leh ang, pan tei tei in kan chan dawn nia. Purun sen pawh kan chan zo ta a, kan rawt ve leh ang a, purun sen hi chu rawt chip kha a ngai lo va, heti hianin kan rawt zawi deuh dawn ni, kan rawt zawi dawn tih ila aw, e khuh tikhuanin ka lo rawt zawi ta deuh hlek a, Tikhang kan bun chhuak anga dal kan dah naah khanin kan telh ve leh ang. Alu kan chhum pawh kha lo hming ta a, a kawr hi fai takin kan kheh anga chuan kan chansawm anga dal dal leh purun sen te purun var te kan dahna bawlah hian kan dah ve leh dawn a ni. Kan chansawm anga alu hi kan rawt pawlh ve leh dawn a ni. Hei hi ka lei thar a, hei thil channa vel hi a tha nge tha lo. Hman sin kha ka chak lutuk a, Flipkart atang ka chah a. Aw Flipkart ka tih Miso atang ka chah a, a rawn thleng deuh chiah a kan hmang chin a nih hi, thil chansawmna a nia, a tha ve reuh khawp mai. Hetianga chansawm kher hi a ngai lo a, Chemte khan kan chansawm thei a, kan nawr dip thei bawk a alu kha. kan kan rawsawm thei bawk a kha kha chu keimahni neih rem chan ang ang khan kan ti dawn nia hetia ka tih pawh hianin ka chan te ringawt ang kha a ni a hei a sawm vek lova chuvang chuanin rawtfawng khanin kan rawsawm leh dawn a ni a lu hi rawsawm a nawm zawkna tur khan ka chan teh chauh a nih chu red chilli powder fian te khat ka telh a chi fian te khat ka al bawk a. ti hian alu te kha kan rawn sawm anga chuan ruai taka bawlhlo te a inpawlh theih nan khanin kan chawhpawlh dawn a nia. Ka duh ang tawkin ka rual sawm tawh a inpawlh tha tawh bawk a, chuan ka kutah hianin tel tlem ka thlawrh a ti hian ka chulh rual anga ka kutah hian chuan dal hi kan duh ang tawka lianin kan hlawm dawn a ni. Ka kuta tel kan chuh kher na chhan kha chu dal hlawm kha a ti nuam dawn a, kuta kai tur te kha tel kan chuh khan a veng ve a ni. Ti hian kan duh ang tawk a lian in kan hlawm ang a, a sawl ten kan hlawm theih a, a bial te pawn kan hlawm theih a, kha kha chu keimahni duh dan dan ni se la, a bial a kan hlawm duh leh a bial in kan hlawm ang a, a sawl a kan hlawm duh leh a sawl in kan hlawm ang a. Kha kha chu kan sawi tawh ang khanin keimahni duh dan dan ni rawh se, kei pawn a then hi chu a bialin ka hlawm ang a, a then chu a sawlin ka hlawm dawn a ni. A then hi chu hei a phek hlai deuh hlek ten ka hlawm a. Chi thumin ka hlawm tih na nih chu a then a phek hlai deuh hlekin ka hlawm a, a then a sawlin, a then bial tel reuh te tein, mum tel reuh te tein ka hlawm bawk a. Kan sawi tawh ang khanin kha kha chu keimahni duh dan dan ni rawh se. Tihian hei kan dal hlawm pawh kan hlawm zo ta a, chuan a kanna tur thir bel kan chhuang anga tel tam ve deuh hlek kan leh lut ang. Kan tel chhuahna lo sat hunah. Kan dal hlawm sa kha kan thlak ang. Tel hi sat lutuk tur a ni lo va, a sat lutuk chuanin pawn lam chauh hi a ut ang a, chhung lam pangkha hmin tha dawn lo va, chuvang chuanin gas a lai hawl a dahin meina lo tein minute sawm atanga minute sawm panga inkar vel kan kang dawn a ni. A kha tawkin kan chawk let leh thin ang, ka sawi fo tawh angin ka gas salh hi a lian lutuk lo va, Chuvang chuanin gas hi a lai hawlah ka dah a, kan gas alh kha a lian tha a nih chuanin gas kha a hniam berah kan dah dawn nia, kan gas alh len leh len lo a zir khanin a dah san dan tawk tur kha chu keimahnin kan hrethiam mai turah ka ngai. Ka channel min hlusak a, min subscribe tute leh ka video min en sak thin tute zawng zawng chungah ka lawm a, thinlung takin lawmthu ka sawi mawlh mawlh a, min la subscribe ve lo te pawn. Ka video hi tha in tih zawng a nih chuan khawngaih in min lo subscribe ve ula, like leh comment te share te pawh min lo pek sak ve dawn nia ka lawm viau ang. A hnuai lampang kha chu hei a lo char deuh hlek tawh a, tihian a khat tawk in kan sawi tawh ang khan kan chawk let reng dawn nia rual taka hmin theih nan khan. Ti hian kan kang cherh cherh ang a, a rawng a rawn inthlak thleng khan kan kang dawn a ni. Tunah chuan hei a rawng te pawh lo inthlak tawh a, a hmel lan dan te pawh lo mawi tawh em em a, a tui hmel tawh lutuk a ni. Amah pawh hi han chaw let vel pawh hianin a ram tha tawh a ni, a ram tha tih kha a hriat tawh lutuk a nih chu. Han chaw let zawng pawh hianin. a khal deuh tal tawh a ni. A rawng lan dan te pawh hi a mawi tawk tawh ka ti a, a sen dan te pawh hi a tawk vel tawh khawp mai a, ka duh tawk tawh dawn a ni. Tihian hei aia sen uk deuh hlek tura kan duh kha chuanin tlemin kan chhuang rei deuh ang a, kha kha chu keimahni duh dan dan ni rawh se kan suak chhuak tawh ang. A hmel lan dan te pawh mawi hle mai ti rawh u. Tikhan kan vawi khat kan chu kan kang zo ta a, kan vawi khat kanna chu Mum te te a ka hrual ho kha an ni a, tunah chuanin a sawl a, ka hrual mum ho kha kan tang ve leh thung ang. A hmasa zawk kan kan ang bawk khanin hei pawh hi a khat tawkin kan chawk let leh thin anga minute sawm atanga minute sawm panga inkar vel gas a lai hawl a dahin kan kang leh dawn a ni. A tir lama kan sawi tawh ang khanin a sawl pawh khan kan hrual thei a, kan hrual mum thei a, a bial te te pawh khan kan hrual mum thei a, kha kha chu keimahni duh dan zawk zawk khan a kan theih ve ve a ni, a tih theih ve ve a ni. A hmel lan dan te pawh mawi leh tan tawh khawp mai hei pawh hei, kan sawi tawh ang khanin rual taka a hmin theih nan khan a khat tawkin. hian kan chawk let reng dawn nia. Tun ṭuma dal ka rawn kan dan hi a tui ka ti em em a, nangni pawn hetiang hian lo kang ve chin u la tu in tih ve ngei ka ring a ni. Minute sawm panga vel kan chhuang leh ta a ti hian kan suak chhuak leh ang. Tun ṭuma dal ka rawn kan dan hi ka sawi tawh ang khanin a tui em em a, bawhlo kan hman ho pawh kha hmuh han harsa leh hau tak kha kan hmang lo bawk a. Nangni pawn lo siam ve ula tuin tih ve ngei kha ka ring a ni. Naupang tiffin ah pawh a hman thei a, chawhmeh kher lovah chhun thingpui hmeh ah te pawh a hman thei a, a tui em em a, a tui mai bakah a hrisel em em bawk a ni. Tihian hei kan kan hnuhnung ber chu kan lo kang hming leh ta a, tihian kan dal kan chu kan lo kang chau ta vek a, a hmel lan dan a mawi a, hmel lan dan a mawi ang bawkin. a tui em em bawk a ni a pawn lampang hi a ram tha em em a an eizawng te khan a ri deuh hmer hmer a a tui em em a ni a tui zia chu in lo siam ve ang a a takin in lo tem ve ngei dawn nia awle tun ṭuma video ka rawn siam theih chu heti zawng hi ni leh phawt sel a video leh pekah kan za vaiin eitur tui tak tak te nen kan in hmu leh ṭheuh dawn nia chumi hma zawng chu in za vaiin.